Хакы зур бурычы булып тора ул баланы тәрбияләү. Аеруча да инде әти-әни күп вакыт уйлый, балага югары белем бирсәк, әгәр дә аны укытсак, без бөтен вазыйфаны, бөтен аның каршында бурычны үтибез дип. Ләкин бит әле югары белем бирү генә ул аны кеше итми. Безнең инде татар халкының мәкале дә бар. Оясында ни күрсә, очканы да шул булыр, ди. Шуңа күрә ояда адәм баласы инде ул тәрбияне алырга тиеш. Шуңа күрә без төп басымны ясыйбыз гаиләләргә, ягъни әти-әниләр, әтиләр килеп мәчеттә вәгазь тыңлыйлар, дәрес алалар, әниләр килеп дәрес алалар. Алар балаларга, мәсәлән, аны җиткерә. Яки хәзер киресенчә, мәсәлән, балалар киләләр, мәчетләрдән ди дәресләрне алалар һәм шул балалар кайтып әти-әниләрен тәрбияли. Андый очраклар да бик күп. Бу инде бик күркәм, чөнки Әти-әни, кулыңны җудыңмы, мәсәлән, бала сорый шулай бит инде, бисмилләңне әйттеңме, уң кулың белән кисәсеңме, син уң кулың белән ашыйсыңмы? Ягъни бу тәрбия. Менә шушы тәрбия инде. Әти-әниләр дә, әлбәттә, сөенә, чөнки алар шушы вакытта үз вакытларын югалтканнар, дини тәрбия ала алмаганнар яки әти-әниләренә шушы тәрбияне бирергә ярамаган, мәсәлән, шундый кыенлыклар кичереп, алар шушы вакытны югалткан, ләкин хәзер мөмкинлекләр бар, балалар инде әти-әниләрен өйрәтәләр. Шуңа Менә бу тәрбия өлеше әти-әнинең тормышында бик зур роль уйный. Әгәр дә инде өченче өлешкә күчсәк, концерт, ә, әти-әни баланы, мәсәлән, инде, ә, иң зур хакларының берсе булып тора, ул башта күзле итү. Күп, күп вакыт әти-әниләр әйтә инде, менә бала үзе тапсын, үзе, ә, кемне ошата, шуңа өйләнә бит инде, дип. Ләкин монда да барыбер Кем белән йөри синең балаң, мәсәлән, кем белән очраша ул, кем белән сөйләшә, кем белән аралаша, әти-әни кайгыртырга тиеш. Әле ул гына да түгел, малай өйләнмичә йөри, кыз кияүгә чыкмыйча йөри, мәсәлән, әлбәттә, әти-әнисен өстендә зур вазыйфа, чөнки ул, бәлки, ояладыр, бәлки, читенсенәдер, бәлки, инде кемгәдер нәрсәдер әйтергә куркадыр. Әти-әни инде ул мәсьәләдә, әлбәттә, кайгыртырга тиеш, ул мәсьәләдә әңгәмә корырга тиеш. Кыз бала белән егет белән ул аны этәрергә тиеш теге, каты бәрелмичә генә, аның матурлыгын күрсәтә белергә тиеш теге. Әгәр дә инде әти белән үзара сугышып яталар икән, ул бала да карый да инде, миңа мондый тормыш кирәк түгел, ди, лучше мин үзем генә яшим, диергә мөмкин. Шуңа күрә әти, әни инде, әлбәттә, үзе иң беренче чиратта яхшы тәрбия күрсәтергә тиеш, аннан инде баладан шуны таләп итәргә яки өмет итәргә. Ни өчен? Чөнки. Әти-әни күп вакыт балага бер төрле сөйли, икенче төрле эшли. Ләкин бит иң зур тәрбия, иң беренче инде аны күп галимнәр әйтә, әгәр дә баланы тәрбиялисең килә икән, үзеңне тәрбиялә, аның тәрбияләү белән азапланма. Шуңа күрә инде менә бу тәрбия мәсьәләсендә иң зур безгә куелган вазыйфа, без баланы тәрбияләү белән азапланмаска тиеш, үзебезне тәрбияләргә Бездә яхшы сыйфатлар бар икән, димәк, безнең балабызда да яхшы сыйфатлар була. Әгәр дә инде бездә яхшы, без яхшы сүзләр сөйлибез икән, димәк, безнең балабыз да яхшы сүзләр сөйли. Мин анда, мәсәлән, начар сүзләр әйтеп, минем балам гел матур сүзләр генә әйтмәячәк. Әгәр дә мин үзем теге начар сүзләр кулланам икән, димәк, ул да аны ишетеп ала һәм кулланачак. Шакры тәрбия ул инде гаиләдән башлана. Димәк, Рәдиф хәзрәт, әгәр дә инде әти-әни дөрес дини тәрбия бирәм дисә баласына, әлбәттә, үзләреннән башларга тиешләр. Килешәсезме? Әлбәттә, чөнки әти-әни гаиләдә нинди тәрбия күрсәтә балага, бала инде тормышка чыккач, мәсәлән, үзе тормыш итә башлаганда, әлбәттә, шушы әти-әни үрнәген инде үз тормышында кабатлый.